and our topic today na how to handle failure our memory verse dey for second corinthians chapter four verse eight we dey face wahala for different corner but our body no scatter we dey confused sometimes but we no dey lose hope

Na which tribe go first attack Benjamin people? God answer, Make Judah go first. So Israel people quick comot for early morning go camp near Geba. Then dem march go Geba go attack Benjamin men. But Benjamin sojas wey dey guide di town kon kill twenty two thousand Israel pipol dat day. Israel pipol enkorage each oda kon stay for di same place wen dem for fight before, bikos dem don go Bethel go kry for God presence till evening kon dey sey, Make we fight against awa relative for Benjamin tribe again? God ansa dem, Make una go fight dem. So di next day. Dey con go fight against Benjamin men. But Benjamin men still kill another eighteen thousand Israel people wey sabi fight well well. Then all Israel people con go Bethel again go cry and fast for God presence till evening. Dem still bring burnt offering and peace offering con give God. Israel people come dey ask for direction from God because before before, God covenant box dey for Bethel and na Phinehas wey be Eliza pikin and Aaron grand pikin be the priest wey dey care for am. Then Israel people ask God again, make we go fight against our relative for Benjamin tribe or not? God answer, make una go. Tomorrow I go give dem to una. So dem come set trap around Gibeah. Israel people come attack Benjamin tribe the third day and dem camp for Gibeah just as dem do before. When Benjamin people come out come fight, dem lead dem comot for the town. Just as before, dem begin kill some Israel people. Dem kill reach thirty Israel people for the open land and the road wey dem dey pass go Bethel and Gibeah.

na ten thousand special soldiers wey dem choose for israel tribe come attack gibeah di fight strong well well sotey benjamin soldiers no know say dem go soon destroy dem finish god help israel pipo win benjamin pipo and dat day israel pipo kill twenty five thousand men wey be di best soldiers for benjamin tribe Now the message. The way people dey always respond to failure fit determine whether dem go live for victory or dem no go live for victory. Failure no bad as people paint am to be o. E no mean say e don finish but na signal to try again by using different method. Every scientific breakthrough come from failure. If most scientist dey sad come stop after the first time wey dem fail, dem for no get breakthrough anybody wey dey successful today na because say e don fail many times if you try today and you fail stand up come try again for different way as long as say you dey sure say wetin you dey do dey in line with god will no give up on am continue to try until you succeed for today bible reading Israel pipo ask God if dem fit go fight Benjamin pipo and if dem go win. God tell dem make dem go fight say dem go win but wen dem reach battle ground dem fail. Di question wey suppose dey dia mind be say shey God deceive us ni? Dem no give up, dem bring diasef togeda kon go ask God again. if make dem go back go fight benjamin people god tell dem make dem go and again benjamin people win dem that point eh if dem give up e make sense dem don already lost forty thousand men and e look like say the only person wey dem trust wey be god dey deceive dem if dem give up that time dem go clap for dem say dem don try but dem no give up dem go back go meet god but dis time around dem fast come give offering to God. Dem come ask am again if make dem go back go fight the Benjamin people and God tell dem make dem go. Dem go and as we read am for the story, dem use different methods and dem win the Benjamin people. no give up your breakthrough fit just dey one corner try again anytime when you fail ask yourself why god dey let me go through this kind thing if you dey pray every time and you dey waka with god ask this question Wetin I fit learn from dis experience? Wetin God dey try teach me with dis failure? E get any other method wey I fit use to achieve my goal? If you fit answer dis question sincerely, you go pick correct lessons wey go help you achieve success the next time wey you try. Di main point for today message be say to fail na signal to try again by using different method except say God talk another thing. I thank una as una lis ten to the open heavens on the go for pidgin. My name na Williams Glory. Make una enjoy the rest of una day o till we go meet again tomorrow. Una bye bye.